Oy. Em ê dest pê bikin. Slide nexuye ne wir niha. Slide me. Slide te nabîn. Tamam. Slide. Niha xuya kir? Erê. Gelekî baş e. Dengê bi zelal ne wir? Dengê te baş tê. Oh.

Mana çûbû em hatibûn kîjanê tewan tewanbar Valê Kadir tu bi xêr hatiyê.

Yani car cara hûn jî tevlî min bibin ew ê baş bibe. Heval no. No deng tê ta. Erê deng tê. Ya lê var var cemaat. Var var ser çava we digo bakurî kurdî nizan we nedigo. We digo bakurî kurdî nizanin. Ahmed got. Em gelek eybalot ve derîna tu. Ka ha away me piyê xwe hilkir.

Îmazin hebûne û dijminî wî dijminîşî gelek xebî bûne, nezan bûne û heta nihoş. Ane dibê bira dijminê me re şêr ve bira ne çeqel be. Êjar wefa kir. Neyse em dest pê bikin. Me bi YouTube bi girê dayê. Ez ê linka YouTube ji we bişînim. Me vana va peyvana ez bawer me hinek dîbû. Gava nivîsgeh tê gotin. Nivîsgeh. Deng tê wê ez bawerim. Nivîsgeh gava tê gotin cê nivîsê û geh dibe. Geş dibe. Li kî derê geş dibe? Li ofîsê. Yanî bi siwêdî jêr dibên kontur. Kontur. Ev nivîsgeh e. Jêr dibên bîro jî. Dibên nivîsgeh jî. Ya jî dibêjin ofîs. Dibêjin ofîs jî. Yanî em dikarin binivîsin ofîs jî. Ofîs. Îcar me got dad huqûq e, dad huqûq e, cê dad li k tê kirin jî dadgeh e. Dad li wê derê tê geşkirin. Geşkirin bi wateya geşkirinê kar û barek li wê derê tê zîvirandin, tê gerandin, tê gerandin. Îcar navê wê dadgehê jî avahyak wê heye, bînayek wê heye, apartmanek wê heye. Em dikarin bêjin apartman jî ya jî tirkî jê dibên saray. qesra qesra dadgehê avahiya dadgehê ye yani cê mahkeme lê tê kirin wê bîna wê apartmana wê dadgeh avahiya dadgehê ye yê vî karî digerîne li dadgehê li avahiya dadgehê dadgeriyê dike hene ew jî hakim in hakîm e ew jî dadger e ê dadê digerîne Gerînendeyê dadgehê yî piştî hakim. Dadgeha an dadwer a? Yek, dadgeh, mahkeme yî. Ez fam dike me na na hakim em ser hakim. Hakim, dadger e. Ne ne dadwer a? Dadwer dibe kî bê gotin em dibêjin dadger, dadwer. Em wê jî binivîsînim ji ber ku me gotiya peyvê dinê jî hebin li aliyê we tê dadwer. Dat war. Hmm, dat hukuk war. Nizam. Ev ya binê wê jî li binê hakim yê vanê li dosyaya mêze dikin. Yê li belgeya mêze dike, yê hazir dike, yê evraqa hazir dike, yê saziyê bi rêve dibi, gerînende heyî wî karî digerîne. Gerînendeyê dadgehê, midurê mahkemeyê.

Ez manager zanim. Manager tê gotin bi İngilizce ya. Ha tamam manager. Ee, ev jî yê dadgehê ê managerê dadgehê hemû ye. Yani li wê derê kî dixebite, kî dihere, kî tê, kî saeta xwe tê kar, yani li ser kar e. Gerînendeyê kar û barê nivîsê hene. Yanî gaval mahkema teblîgat derdikevin ya jî agahîname derdikevin ya jî ewrax derdikeve kar û barê nivîsê hene. Îja gerînendekeyî vî karî dimeşîne. Yanî wa kar û barê nivîsê, gerînendeyê kar û barê nivîsê. Tirkî jêr dibên Yazî Îşlerî Midûrî

yanî nivîsgeheke ye, me got ya nivîsgeh ofîs e, li vî derê kar û barekî vî karî tê kirin heye. Ew jî gerînendeyê nivîsgehê ye. Îcar binê wî de alîkarê gerînende heye, ne wir gava mere midireke, amîreke ya jî menecerek hebe, yek jî alîkarê wî heye. Xêndê alîkarê wî yek jî amîr hene. Yanî gava pêncî hezar pênc sed xebatkarî te hebe, Hemû kar gerînende nikar bi kar bîne. Serkar heyî, me got ji serkar çi ye? Amîr e, ê li ser karê, karkera ye, li karmenda ye, ê dixebitin, amîrê wan e. Me li vê derê me got kî gava dosyak li me re tê vekirin, me re tê tewanbarkirin, doz li me der tê vedikin. ev dibi doza min, doza te, doza êdinê. Yani ev doz dixwestin. Doz dawayê. Yê dozê digerînî jî, doz dawayê, ê dozê digerînî jî dozgerê jêr dibên sawcî, savcî, Yê gava îdaname tê nivîsandin, ti tête wanbarkirin, îjan bîsî rûpel li Tirkî yê min wele ya şêst û çar rûpel bû ya heftê û çar rûpel li ser min nivîs nivîsandibû. Wiha dozname ye. Yanî doz li min hatî vekirin, doz li min hatî vekirin, ez hatime te wanbarkirin, ez bi ser kijan sûcî re hatime te wanbarkirin, çi li min dipirse? Çi dipirse? Di wê de, di wê hundirê wê de îdanamê de, hundirê wê doznamê de tiştê mikirî hatî nivîsan. Dibê te va kirî, qedexeyî te va kirî, qedexeyî tu ji vê derê çû vê derê tu vê axaftinê kir te va kir va kir. Yanî ez te ji ber va tiştana îdanameyî Tirkî, Tirkî îdanameyê dozname. Teknîs oklagerê. Yani te ji bo çi tewanbar dikin wê dinivîs ji bo çi te girtin te dan dixistin dadgehê bi nivîskî didin te navê wê doznameyê doznameyê me got daxwaz heye daxwazname heye ew jî dilekçe ya Tirkî ye dilekçe ez bawerim erebî derbas bûye dilekçe arzûname Arzun arzuhal arzuhal dibêjin tiştê ku tu bixwazi tu bidi wan yani ez wan mij dadgehê tişte xwest ez ê relim kaxiz û qelemekê kaxiz û pênûsekê ez ê yê di ji dewletê dixwazim ez ê li ser kaxizekê binivîsînim ez ê wekî ez vê vê vê dixwazim navê wê jî daxwaz e daxwaza xwe li ser kaxizê dinivîsim didim nivîskehê Didim nivîskeyê cê ewra qayîtkirinê. Ev li vê derê girteka pereya heye. Girtek me got makbûz e, carna dibe senet ya jî tutanak. Girtek. Yanî gava me re girt û ditekîne, girtekekê digre, girtekê digre, tiştekî dinivîse, navê wê ya girtek e. Girteka pereya. yani kê ji min pere dabi kê min pere dabi kê yani ez ya jî pera ji kê bixwazim lazim ez girtekekê amade bikim ez dibêjim kî kaxizekê dîsa radêlmê rêveş senet jêr tê gotin tutanak jêr tê gotin Hema tu bêjî çi lazim e kaxizekê tu binivîsîn tu bêjî kî min axwaz pere ya min girtî ya jî min dayî navê wê ya girteka pereyan e. Girteka pereyan e. Îcar girtek me got kî tiştekî bê nivîsandin dibe girtek ne wer gava mere du kes şahîdiya hev bike li ba hev tiştekî binivîsîne navê wê ya dibe girtek. Îcar gava girtî berî ji mahkemê her girtîgehê teyî hakim dibê kî vî mahkumî bigirin. Îja girteka hakim dinivîse dibê kî min nivîsand min ji ber vî vî vî vî vî ez vî canikê camêrî dixim hefsê dişînim hefsê lazim e girtekan girtî girtiyan amade bike. Yanî gava tu hatibe girtin lazim e kaxizekê teslîmî te bike. Bêje min te girt ava jî kaxiza wê kere bike. Navê wê ya girteka girtiyan yanî yê hatî girtin girtekek ji bo wan tê amade kirin. Navê wê ya jî girteka girtiyan e. Yanî îcar gava hîna hîna li qereqolê neçûye hepsê girteka binçavan heye. Yanî gava tu tê binçavkirin, gava tu bê binçavkirin lazim e dîsa tutanaxekê, nivîsekê binivsîne û teslîmî te bike, bêje kî min ev girt, me te xistî bin çav ji ber vî vî vî vî tewanbariyê me te xistî bin çav, min te girtî bin çav. Ew jî ya binçava ye. Me got girtî heye, girtîgeh heye, cê gelek lê kes lê hebe wî kara bê lê bê kirin, Di bi girtîgeh em dikarin ji vêr jî bêjin zindan jî tê gotin, heps jî tê gotin, heps, hefs, heps jî tê gotin, heps jî tê gotin yanî heps jî tê gotin. Heps û hefs ya jî hepsxana

Fingers. Fingers. Tamam. Îcar. Sûç heye, sûç heye û yê li ber sûçê ye. Yanî hetey tu dernekeve dadê, mehkemeyê, hetey sûcek li te nê ispatkirin, tu li ber sûç î. Tu li ber sûç î. Yanî tewanbar î. Heta tu hatî tewanbarkirin. Tu hîna, tu hîna nebûyî sûcdar. Tu li ber sûç î. Tu li ber sûc î. Yanî gava dema tê li qereqolê hetey cezayê te nê îspatkirin, nê birîn, nê birîn tu li ber sûc î. Ji ber ku tu dikanî sibê du sib berat bike. Berat bike. Yanî gava hetey ceza lê nê birîn ber sûc î. Ber sûc î şüphelî ye. Yanî yekî şüphe li ser bi, şik li ser bi ew ber sûc î. ew bersûç e. Yên tewan lê hatibi barkirin yanî êdî tewanbar e êdî derketiye ew daha dibe sûçdar yanî ê tewanbar bûye hatî sûçdarkirin sûçdarkirin sûçlê sûçdarkirin ew jî tewanbar e sûçdar em dikanin bêjin hatiyê Suc dar. Îcar ê ê yekî li mere gilî bike û li mere tewanê li me bike, yanî min ez û cîranê xwe me pevçînî, wî jî çû giliya min kir, min gilî kir. Ê cîranê min dibe tewanker. Ji ber ku wî wî karî kirî, wî çûyî min gilî kirîye, ew ê bibe tewanker. Ew ê bibe tewanker. yani yê dinê mere dikanibê yê şikayet kiriye yê gilî kiriye gilîker ê lê hatî gilîkirin yê lê hatî gilîkirin ez li min gilî bûye yek jî gilîker e yê wî kara kiriye li vê derê dîsa şikdar heye şikdar me gotiya hîna şubhe li ser te heye şik li ser te hebe ew jî şubhelî ye em tewanbar tewanbar û şüphelê yanî te dinare dibê wala hîna sûcdara ama hetey çik nê birîn ceza nê birîn tu şüphelî ye yanî şikdar e îcar hene kenê mesela mahkemê de yekî yekî vigirê dayî yanî du sê kes têkildarê hevene têkildarê heve ne. Yanî dosya kê de du sê kes mudahîlê hev in, têkildar in. Yanî dahîlê hev bûne. Navê wan jî têkildar e. Yanî dosya kê de gava du sê kes hebe ew jî têkildar e. Têkildar. Tê fehm kirin gelo? Rêva, spas. Mahkeme, mahkeme dadgeh biryarê dide. ya biryara berdana te dide ya biryara girtina te dide ya biryara tiştekî din ê dide yani cezayekî pera dide ew jî biryara dadgehê ye hetey dadgeh biryarekê nenivîse girtekekê binivîsîne ew ê biryarekê bide û bi nivîskî teslîmî te ke navê wê ya jî biryara dadgehê ye. Yani gava em dibêjin ya hakim çi got, hakim çi got, hakim di deva nikar bêje. Hakim çi ji me re bêje, lazim ji me re nivîskî bêje. Lazim ji me re nivîskî bêje, bi girtekekê bêje. Bi pelikekê bêje, bi kaxizekê bêje. Binivîsîne girtekekê û teslîmî meke. Bêjikî min te girt. Ez ê te bişînim zindanê. an ez te azad berdidim an tu ji derve dibê darizandin. Yanê ez te nagirim ama mehkema te ya dada te ew bido me. Ew jî biryara dadgehê ye. Îcar dozger jî carna biryarê dide. Yanê savcî jî carna biryarê dide. Biryara wî jî heye. yanî biryara dozger jî ye, î gava hakim berî ceza bibirre, berî cezal mere bibirre dipirse, ji savcî jî dipirse û ji juriyê jî dipirse, dibê hûn çi difikirin. Vana savcî ya jî dozger biryara xwe dibêje. Biryara xwe dibêje. Gelemperî dozger alîgirê dewletê ye. Ama di zirastiya xwe de gerek di her du aliya jî yanî aliyakê gava qanûn û zagonên dewletê biparêze ji aliyê dinê yê tewanbar bû yê şikdar bû yê hatî girtin gerek di heman demê de wî jî wî jî biparêze yanî dozger dozger ne mecbûr hew aliyakî tenê bigire Lazim e divê ki qanûn çi dibêje ez ê vê bigirim. Li wê jî em dibêjin biryara dozger. Biryara dozger yanî qerara sawcî. Îja gava mehkema ferz bikim li bajarekê me wê mehkema herêmî em dibêjin ya herêmî ya biçûk îja gava gava biryarekê didin yanî biryarek da got kî ez ê te bigirim ez ê te bigirim ama divê kî tu dikane biçi dadgeheke bilindtir dadgehe bike bilindtir jêr dibên yargitay jêr dibên îsnaf yanî mahkemeyeke ser min re divê mahkemeyeke ser min re min biryara xwe we rêda ama tu dikane vê biryara min qebûl neke û tu biçi mahkemeyeke dadgeheke bilindtir Dadgeha Bilind. Wê çaxê mafê têyî çûyînê heye tu ku îtîraz bike, îtîraz bike. Me got va Dadgeha Bilind e. Ya mesela gelemperî vana di her beşê xwe de hene, her beşê xwe de hene jêr dibên yargitay, jêrdibên daniştay, jêrdibên sayiştay, jêrdibên dadgeha bingehîn ya zagonî ya zagona bingehîn anayasa dibêjin yani yasaya bingehîn qanûna bingehîn hetê wê tu dikane biçe. Ama gava di nav di welatekî de ew xelas bibe ferz bikim te ji mehkema herêmî te ji mehkema herêmî te ceza girt tu îcar biçe mehkema bilind Tu çû mehkema ser wê re jî, wî jî Cezairê kir. Tu yê jî biçî ya zagonê yanî tu yê bêjî ya bingehîn ya dewletê ya herî mezin kija na bi tu çû cem wî. Wî jî erê kir. Tu jî ya dikane biçi mehkema ya Ewropayê. Mesela ji bo ba derna ya Ahîm tê gotin. Tu dikane biçi wê derê. Ama lazim ji bo tu berî biçi Ahîmê, ji bo tu berî biçi Ahîmê tu va mehkemana hemûyan re derbas bibe. Yanî mehkema herêmî ceza li te birrî, tu neçû ya bilind, te rasta rast tu her a ahîmê ew ê qebûl nekin. Îja li vê derê ew mehkema dadgeha herêmî yerel mehkeme yanî ya bajarekî ye, ya bajarekî ama ya bilind ya welat e, ya welatekî ye. Biryara dadgehê ya teqezkirî Yanî carna heye biryar divê kî tu dikane her îtîraz bike, tu dikane her îtîraz bike, carna jî erê bûye. Daha êdî divê rêya wê û îtîrazê tune ye. Li Tirkî kêmî pênc sala be, kêmî pênc sala be mehkemeyê herêmî vêya erê dike. Divê tu kî mafê te tune tu her mehkemeya bilind ya dadgeha bilind Dibê tu li a herêmî min pênc sala kêmtir ceza dayîte, min hewcî tu her mehkema, dadgeha bilind. Îja biryara dadgehê ya teqezkirî heye, yanî dîsa girtekek da min, di girtekê de nivîsand, got kî min va teqez kir, min va sabît kir, tu kesek nikare vêya biguherîne. Ya binê wê biryara dadgehê ya ku ew ê eşkere bibe bên taloqkirin. Yanî li vê derê divê kî mahkemê biryarek daye biryarek daye ama ew ê bê taloqkirin. Yanî ceza didin me re ceza didin me re mahkeme ceza didin me re û erê jî dike ama divê kî divê kî ez vî cezayê te hetayî pênc sala hetayî sê sala ger tu sûcekî dîsa neke di hefsê de ranezê ez ê te berdim ez ê te bedim biryara dadgehê ya ku ew ê eşkere bibe bên taloqkirin yanî divê kî ez ê cezayê te taloq bikim ez ê bihêlim hetayî pênc sale din ê nekeve hepsê, ji xwe kar û barê xwe bike, ema carê dinê sûçekî werê, cezayekî werê negot, neke. Careke din evê gotinê dubare bike. Biryara dadgehê ya ku mesela mahkemê ceza li min bi rê, tamam, got ki ez ê pênc sala ceza bidim te, me got ser çava, îtîraz tune, tamam, xelas. Divê nere ez te neşînim hepsê, divê ez te neşînim hepsê, li mala xwe bi li kar û barê xwe bi ama hetayê pênc sala deh sala sê sala şeş sala ew dîrokekê bêje ew bêje kê gerek tu carek dinê vî cezayekî wiha nebe ger tu bike tu vî cezayî dîsa razê li vedar na tê kirin nizanim li vê derî biryar hene Lê ez ez ez hukum bû me bûyî ewî Swêdî dibêjinê vîlkorlîks dom Wilkornus Dom. Wilkornus Dom ez sala nod ê ke hukum bûma we gema sefara Iraqî şewitandî. Du sala ez ser hukum bûma. Yanî ama tu neçû girtîgehê ji ter ku carê din ê tu bike tu vî cezayê razê. Erê tamam. Carna jî carna jî

taloq kirin pêştexistinê yanî ferz bikim ne îro mehek dinê sê mehê dinê dibê ez ê biryara xwe bêjim biryara dadgehê biryara dadgehê ya taloqkirinê ya taloqkirinê ev vebêje yanî Divê ki ez biryarê didim sê mehê dinê hakim mahkemê xelas nake. Mahkeme her kes riniş her kes gotinê xwe dawî got. Hakim divê serê min tevlî heve ez ji xwe rinkî li qanûna binerim, îştihatê binerim ka çawayê ez ê dawiyê biryara xwe bidim. Ez ê dawiyê biryara xwe bidim. Li vê derê min Tirkiyeyê nivîsayê dî mahkeme qerarên açıqlanmasinin ertelenmesi. Yani Ew ê biryara xwe paşê bêje. Paşê bêje. Îcar. Li vê derê hene gotin hene ez ê vêya biçûk bikim. Monarşî tê gotin, mesela Swêdî nîv monarşî ye. Ne var, nîv monarşî ji ber ku şahê wan heye, keyê wan heye, qiralê wan heye. Monarşî bela. He? Yanî melekî, monarkî bi te melekî ye. Melekî. Ah. Îcar em dibêjin keyperest. Yê key diparêzin. Yê şax diparêzin. Divê kî şax ser şax re kesek tune. Her tişt ew e, ew çi bêje ew e. Wê çaxê navê wî dibe monarşî. Monarşî. Yanî em dikanin mesela anha ji bo Tirkî bêjin kî Tirkî tu bi monarşîyeke tam tê rêvebirin.

Li ser gotina wî gotin tune bi kesek nikaribe peyveke jêr bêje ew bûye êdî dîktatorî, monarşî. Yani mesela anha gava key hebe berê padîşa hebû, key hebûn, gotina yekî tenê hebû. Wî çi bigota ew bû. Yani dua tiştana. Keyperestî, şahperestî, monarşî, melekî. Dîktatorî. Netew heye, em netew dizanin, netew dizanin milet e. Netewperestî yanî divê kî netewa me, miletê me ser mileta hemû re ye. Divê nîjada me, nîjada me, irqê me, irqê me li ser irqê hemûyan re ye. Viya Nazî kiribû, Hîtler kiribû. Serê her kesî di pîvaya di got var ne Alman e. Alman hemû dinya hatî ji bo Almana xizmetê bike. Anha Yahûdî we rê dibên, anha niza kî we rê dibên. Ew jî netewperestî ye. Netewperestî nijadperestî ye. Irqçilik. Irqçilik, milliyetçilik. Rastîzm. Li vê derê li vê derê raperîn heye, raperîn heye. Carna dikanij war e mesela her çiqas vat peyvana belkî rojane nêbikaranî jî ama ew ê ji we lazim bibe. Raperîn em dizanin gava millet li hemberî monarşî, li hemberî nijadperestiyê ya jî li hemberî bêdadî, bêhiqûqiyê gava millet serî rake, serî hilde serî hildi raperîne ew. Raperîne mele divê êdî bes e em tiştî wiha naparêzin, em tiştekî wiha naxwazin, em ê serî rakin. Ew gel gava radike dibe raperîna gel. Ya jî dikanê mesel yek divên ya li gösterî xwe xwe pêşandan xwepêşandana de ya jî çalakî û eylema de li wê derê milet hatî li hemberî hev li hemberî dewletê rabûye raperîn çêbûye raperîn çêbûye ev jî dibir raperîna gel halk ayaklanması raperîn ayaklanma îcar çalakî heye çalakî em dizanin

Jar gava gava çalakî heb û çalakvan hebe li dewlete ku monarşî be ya jî dîktatorî be êrîşî wan dikin. Êrîşî wan dikin. Bi gelemperî li ber kameraya li ber kameraya ji ber ku niha sed sala me ya teknolojiyê ye êrî guleya navîjin. Çer dikin bi ava şit bi ava şit ava şit ya şijdiya ye şiddiya ye. nizanim li aliyê başûr wan çi jêr dibe tey wê eqamiyona bi avê tîn û berra ser miletê din ya wanê wek xortomê agirkuja avek hişke mere li mere dikeve mere dixi xwarê ew jî ava şit de yanî divê ava şit avîş va demê dawiye de îcar boyaxê kanûn divê jin çi Vatin Kanun. Vatin Kanun. Îcar va demê dawiyê de li Tirkî hem gaza çavê me re dişewitîne dixine navê avê û hem jî boyax dixistine. Yanî avê davî jî te ama gazek jî tê de yê. Ya çavê me re dişewitîne. Ya qirika me re pûç dike. Û boyaxê jî dixê ji bo were ser cilê te, tu li nav bajêr tu bi ku dihere te zef bikin. Hem boyax dixine Ew jî ava şit in. Îja li mahkemê danaşîn danişîn heye. Newer yanê gava em darin mahkemeyan divê çi? Divê danişîna yekemîn ya duyemîn ya sêyemîn. Danişîn jê divên çi? Gava mahkema mere hebin mere darî wê derê dibêjin çi? Wê derê danişîna yekemîn e newer. Danişîn. Daniştin belki dibêje. Danişîn oturum dijêr dibin. Tirkî ot birinci oturum, ikinci oturum. Yani, yani havlu runiştin, ça runiştina ya yekê mana. Abi, a runiştina yekemin. Mesela gava wê salon, gava tê dadgeh kirin, li wê derî danişîn e. Yani danişîn, tu rudinê, ew jî te dadidizin e. Ji bo filma jî dibêjin. Ji bo filma tê çi de gotin. yani danişîna nîşandana yekemîn ya duyemîn yani gava semîner jî hebe tê gotin yani pênc heb semînerê we heye divê danişîna yekemîn danişîna duyemîn danişîna seyemîn danişîna çaremîn birincî oturim îkincî oturim üçüncî oturim werê divê ya yekemîn ya duyemîn ya seyemîn ya çaremîn ya pêncemîn danişîn nizanim swêdî tê gotin

Tiştekî gava mere bi yekî dişêwire dibe şêwirmend. Şêwirgeh tê gotin carna şêwirgeh ji heyê mere dihri saziya kê resepsiyon dibêjin ya resepxon li vê derê dibên resepxon. Yani tu dihri tiştekî bi wan dişêwire, tiştekî gava bipirse ya jî bişêwire jêr dibên şêwirgeh. Îja li cem me du wateyê wê heye. Yê vî karî dikin yek şîretkar e yek jî şêwirmend e. Şîretkar wek wek xweş nayê guhê me re. Yanî li ba me li ba me yê şîreta li me re dikin mezinê me re ne mezinê me re ne û Nizam aliyekî wî nexweş e ama şêwirmend daha peyvek xweştir e. Şîretkar ê şîreta nesîheta li me re dike. Nesîheta li me re dike. Yani şêwirmend, şêwirge... Mele dikane şîreta li te bike. Bêje tê hosa horiya peyvek. Ya bavê min dikane şîreta li me bike. Mezinê min dikane şîreta li me bike. Belê. Ha, divê ya tu vê reya têde yî ne reyek baş e ya jî tu vî karî dike ne baş e. Wek wî. Ew şîreta dike ama ya dinê tu bi dildarî diha pê dişêwirê. Tu diha ri pê dişêwirê. Vaya dinê ew tê şîreta te dike. Tu narin cem kesî cana dikin ama em tevlî hev dikin. Em narin nabêjin ku ez hatim bi te bişêwirim. Em divê hatinin tu hinek şîreta li min bike. Yanî ez rêyek ne rast e me, ez rêyek ne rast e me, rêyek rast ber mixi, em diçin jin şîretkar. Desthilatî heye li vê derê, desthilatî îktidar e, îktidar desthilatî desthilatî îktidar e. Yani yek û gava selahet destê yekî de bi, selahiyet destê yekî de bi, ew îktidar e. Newe. Desthilatî. Selahiyet. Yanî anka selahiyeta vê derê ferz bikim destê demokrata de ye. Desthilat ew in. Serdest ew in. Desthilat nabite desthilatî. Desthilatî nabe Desthilatî, selahiyet, selahiyetî, serdestî. Mamosta ev ê bita awadiye ê bita ê bita hukme nabita. Desthilatî. Yani anka dest gava ser destekî re be. Destek ser destekî re be. Em jêr dibêjin çi? Em divê serdestê me yî ne we? A serdest ew. Xwediyê selahiyetê yê. Xwediyê selahetê yê û serdestê me yê û desthilatê me yê. Va jî dibe îktidar. Erê telefona xwe dengê xwe bigire. Sûcê bi hev girêdayî yanî hinek tişt hene min du sê heb sûc kiriye, min du sê heb sûc kiriye, min hemû dizî ye, hemû ferz bikim dizî ye ya jî min bac bacê min vêrgî revandiye, sê çar heb sûcê min wekevin. Wekevin. Îja ev sûc bi hev girêdayî ne. Bi hev girêdayî. Birbirine bağlı suçlar. Birbirine bağlı suçlar. Yani gava ez ketim malekê min dizî kir, min deriyê wan şikan, min cama wan şikan, niza min çi şikan, şikan, şikan, şikan. E ji bo wê nabête derî şikan cezayek, niza te çi kir cezayek, niza te Divê kê tu ketî malê ew sûc bi hevdû girêdayê. Îcar. Ev li vê derê. Agahî dayîna bi nivîskî heye. Yanî gava hakim, savcî ya jî dozger kî be, tiştekî ji min re bê ji agahiya kê bide min, lazim e li kaxizekê binivîsî bide min. Em ji wêr divên agahîdayîna bi nivîskî. Yanî te agahî dayî min, tu bi telefonê ji min dibêje erê ev ev ev e, ez divêm ez we rê qebûl nakim. Ji min re binivisîne. Dest nîşan bike, paşê bide me ez qebûl bikim. Paşê bide me ez qebûl bikim. Ew jî dibe, ew jî dibe agahîdayîna bi nivîskî. Ya dozger, ya dadger, ya gerînende, ya serkar. Em dikane alvê derê hemû tişta binivîsînin. Ya hakim, agahindayîna bi nivîskî ya dadger. Em dikane şûna vê ya her tiştî binivîsînin. Yanî kê nivîskî nivîsandibi binê wê destnîşan kiribi ew ewraq, ew girtek ew ê bivî ya wî. Îcar, Carna heyê mere tê desteserkirin ne war? Ez ji ber sûcekî direvim, ez ji ber sûcekî tê direvim, bi dawiya dawîn di kontrolekê de, di kontrolekê de ez têm girtin, ez têm girtin. Ew tê desteserkirin. Yanî gava mere desteser dike, mere wî karî dike, mere yekî bigire, bê girtin, tê desteserkirin.

Ji ber wî dibêjim, divê ku herî nivîsek ya jî vegotinek, yanî dersek ya jî te tiştek nivîsan, bibin nîşanî, bibin nîşanî yekî di wê mijarê de tiştekî nizanî bi nîşanî wî bide. Ger wî xwend û jê fahm kir, ew nivîsa te, ew vegotina te tiştekî

Em li kîjan em hatin heşta. Oy oy. Yani ev jî karekî giştî heye. Yani gavan dibin raya giştî, raya giştî. Milvederin nivîsan dê raya giştî. Raya giştî. Ray an jî nêrîna giştî. Nerîna giştî ray ji bo çi ketê gotin? Erebîya mamos. Bibore min dengê te nebîstiye ez ker. Got ray bi erebîya nêrîn. Va ne nerîne. Van ne nerîne baya em ji hemû gelê welatê kirri em dibên raya giştî. Kamuoyu dibêjin. Tirkî jêr dibên kamuoyu. Hemû gel gava yek daxuyaniya kê didi serê daxuyaniya xwe de dibê kî ji raya giştî re. Ji hemû gel re. Ji hemû gel re. Dibê ji hemû gel re. Yani gava yek daxuyaniyê dide ya ji daxuyaniyê dixwîne qamo oyna. Yani divê ê her kesî ez vê daxuyaniyê didim ji bo her kesî. Îca ev giştî raya piranî nayê bikaranîn. Raya giştî, raya gelemperî, hemû yani hemû, hemû kes. Em dikarin bêjin ji her kesî re. her kesê yani her kesê ku li vê derê bi vê mijarê bi girêdayê ez vê daxuyaniyê dibe ki ez ser navê wan dixwînim ez ji wan re dixwînim bira her kes pê bihese raya giştê li vê derê em dikanin bê sinc ya jî bi sinc binivîsînin. Bi sinc. Sinc ya jî ehlaq yek e. Bê sinc bi sinc. Bê ehlaq bi ehlaq. Yani dikanin bêjin kî tiştekî bê ehlaq spart me. Tişt karekî bê sincî spart me. Yani min mecbûr kir. min mecbûr kir. Ev karekî bê sinc e, ya jî karekî bi ahlaq e, bê ahlaq e, bi ahlaq e. Bê sinc, bi sinc, bi ahlaqî, bê ahlaqî. Gava mere ji ber sûcekî direve, mere ji ber sûcekî direve, Hinek hinek mere taqîb dikin, didin pê mere ne wa pêketin. Yanî li cem me gelemperî dema xort û keçek hevdû direvînin malbata wan pê wan dikeve. Pêketin, taqîbkirin. Tamam ev li pêketin e. Yanî gava sûcdarek çû reviya ya jî te da pê tu bixwazi wî zef bike, bigire Pêketin taqîbkirin. Tu wî karî wî dişopîne, şopandin, pêketin. Yani li şopa wî digerin ka tu wî bivîne, îcar hûnê çi bîne serê hev nizanim. Dada raya giştî. Me got ray her kesê yê li welatekî ye. Yê gelemperî divê kamoyî ya hemû kamoyî ev jî hiqûq in. kamuoyu huququ yanî huquqa huquqa ji bo hemû gelê. Carna carna mere sûçekî dike ferz bikim tu anka ereba xwe bişewitîne ji derekê tu ereba xwe bişewitîne te zirar nedayî kesî hew te dayî xwe newer te ereba xwe şewitandiye ama dewlet dî sal mahkemê li te vedikir yanî Tirkî wiha ye mahkemê li te vedikir divê kî te xisar dayî hemû dewletê Ji ber ku vaya ne malê te tenê, malê dewletê hemû ye. Karekî ya jî sûçekî gavato dikir li hembû li hemberî hemû gel dikir. Ev jî dada raya giştî genel kamoyû hiqûqû, hiqûqa gelemperî, hiqûqa gelemperî ya giştî, raya giştî. Îcar Me gotiya navnetewî heye, navnetewî, me çima kirî navnetewî, ev navnetewî ye. Hemû netew em dibin ya yekitiya welatan heye. Yekitiya netewa heye. Türkî jê dibin Birleşmiş Milletler hukukek wan heye. Yanî anha gava dewletek li dewletekê dixe, dewletek li dewletekê dixe, êdinê dibe kî, êdinê dibe kî, êdinê dibe kî kabira navnetewî têkevin nav ber me. Çi ji pê gotin? National tu tişkî warê û ne dinivîsî ya li ser û ne dinivîsî li ser erebê wan. United Nation. Ha, ew. Belê. Tamam. Îcar vaya hukûqa wan e. Yanî li ba wan jî hukûqek heye, dadek heye. Li gorî xwe ji bo welata dadek wan heye. Hukûqa navnetewî. Vaya ji bo zaroka hatiye diyarkirin, vaya ji bo penabera hatiye diyarkirin, vaya ji bo jina hatiye diyarkirin, vaya ji bo dara hatiye avakirin, vaya ji bo aboriyê hatiye avakirin. Hemû dewleta, hemû dewlet yê endamê wan e di bi vê hiqûqê bi hev girêdayîn ne. Hiqûqek wan ê navnetewî heye. Hiqûqa navnetewî heye. Ja, me gotibû nijadperest, netewparêz yanî ev jî peyvek ji wan e em vêya bim. Mafê penaberî, mafê penaberiyê, penaberî yê em dizanin mafê penaberiyê, penaberî multecitî yê, Jar mafekî wan jî heyîne wer, gava tu tê vê derê li li ser vê hiqûqê re yanê ji ber ku peymana wan peymana wan sözleşma wan bi navnetewa re heye. Me gotiya ev hiqûqa kê ye? Ya navnetewî îja binê wê navnetewiyê de hiqûqa navnetewiyê de mafên penabertiyê heye. Li wê derê hatiye diyarkirin. Hatiye diyarkirin. Ev jî yani aliyakî xwe digêjê hiqûqa navnetewî ji wê jî derdikeve dibe hiqûqa penaberiyê. Yani gava ez hatim vê derê ez li ser wê hiqûqê hatim. Ez dema hatim e, Swêdê min mafê penabertiyê xwest. Min got ki welatê ku ez lê me Zulmir me kiriye, zulm me kiriye. Ez ji ber vî dixwazim, ji ber vî dixwazim mafê penabertiyê hûn bidin me. Wan jî camê re got mafdar e, mafê penabertiyê da min. Azad gotî asîlê red. Asîlê red. Tirkî xwe çi ye? Tirkî xwe miltecî huquqû. Miltecîlîk huquqû. Tesdîqkirin ya jî erêkirin. Yanê kaxidek tê nivîsandin, kaxidek tê nivîsandin dibê tax tax tax tax tê nivîsandin. Îcar dawiya dawîn gerek yek erê bike. Ne wer yanê tê ba min ez wê kaxizê erê dikim, îmze dikim, destnîşan dikim, em dibê tesdîqkirin ya jî erêkirin. Yanê hatî dibê erê ev ceza ev nizanim çi

Kî tê dikevin navbera me? Niha niha berê rûspî diketin. Yanî gava digoya ma rûspîyak bira tê kevin navbera we. Rûspîyak yekî îxtiyar bira tê kevin navbera we heq heq heqê kê çil ser kê hebe bira li hevdû bînin li hevdû anînin. Îcar anha anha li Tirkî ev qanûnek derxistin. Gotin ya mahkemê me gelek kar û barê me pir in li vê derê jî mutlaqa heye. Were ez we li hevdû bînin

Na, anha em nizanim Swêdiya wê ez Tirkiya wê dizanim. Tirkiya wê dizanim uzlaşma dibêjin, uzlaşma dibêjin. Du kes çîkek navbera wan de heye. Yani li ser mijarekê li hevdû nakin, li ser mijarekê hevdû nakin, yekî zaneyê wî karî, pisporê wî karî, pisporê wî karî dikevin navbera du kesa. Divê kanî ewraqê xwe her dijî bidin min, her dijî ewraqê xwe bidin min, ez ê kontrol bikim, ez ê kontrol bikim, venêrîna wê bikim, mêzekim, çi heqê kêl kê heye, ez çi bêjim û nêba me bikin ama. Ê a, ê em rexê, rexê ba me dibêjin navcî. Navcî, dibe, navcî jî tê gotin. Erê, navcî jî, navcî jî tê gotin. Cemê jî. Yê dikevin navberê. Yê dikevin navberê, navcî. Navcî ê wî karî dika ma. Yê wî karî dikin navcî ê dikevin navberê navcîyê. Li hevkirin li hevkirin mere li hevhatin e. Yani du eşîr gaban pev diçin ji hevdu mêra dikujin li hev nayên. Kî dikevin navbera wan?

yani wa ji bo çi min nivîsandî nizanim ez vêya jê bibim girêdan mere tiştekî girê bide dadgeha li hevanînê heyî îcar yani ya li hevkirinê me got ya tu diharin serî ewilî tu diharin gilî dike tu dibê kî viya mafê min xwarî nizanim çi kirî çi kirî tamam berî te derxivê mahkema cezakirinê sezakirinê divê were ez we li hevdû bînim Wer we li hevdû bînim. Ew jî Dadgeha Lihevanînê ye. Navê wê derê Dadgeha Lihevanînê ye. Berê rûspî bûn, rûspîya rûdiniş li hev tanîn, anha dadgeheke wiha heye li hev tîne. Seza û ceza jî me gotibû yek e. Jê pê Mamosta mana wa gol me em ê vê îro em ê ser ayê baxivin ser tenduristiyê min baxivin. Warê gotibi ya me gotibi ê çike. Ê Ê dadê. tenduristiyê min jî xwe xwe gol. Wala Eg ê ê ê tenduristiyê bijî me îro ê dadê hazir kirîyê. Ê tenduristiyê qey bi min carek din îcar. Tamam. Ê tenduristiyê ez ji wer dibêm çi pirsê û hebe bişînim ya jî hûn tij tiştekî hazir bikin. Ez ê ankal gorî serê xwe zî disanek peyva hazir bikim ji bo tenduristiyê. Wala saet xweş. Ya me jî. Nizanim li gorî wê ne li gorî wê ez tişta dibêjim li vê derê li gorî xwe hazir dikim. Yani nizanim ji wer çi lazim e. Aha. Voltê bes hazir kirî. Ha. Bas saetek Yine. saetek Yine. derbas bû. Saetek derbas bû inan bidin. Rê. Nevîne. Anha paytaxt heye. Paytaxt heye. Tamam. Paytaxtê Swêdê Stockholm e. Wezaretên karê derve heye. Ne var yê wezîrê, wezîrê karê derve heye. Wezaret jêr dibên, bakanlıq jêr dibên. Ee, mis, mis çi ye? mijbîra kir. Wezareta Karên Derve yanî yê têkildarê karên derve yê gerînendeyên sazî gerînende an sazî evê sazî çima yanî ya dewam bikira saziya karên civakî gerîne ha bibore. Hevala, gerinendeyên karên civakê. Karê sosyalê, karê sosyalê, karên sosyalê e, gerînendeyê wê, müdürê wê. Saziya karên civakî. Ez ê aveya. Gelo we fahm kir ya jî min kêm got. Ez min kêm got. Ez ê avê an te ji herdû derxim. Aha, ava her du yeke, her du yeke. Bila, sazî me got, sazî me got, werkete. Werket. Swêdî werkete. Sazî. Kar, yê wî karî dike, kijan kara dike, yê civakê dike. Civak em jêr dibin çi? Yê sosyal e. Yê gel. Saziya karên civakê. gerînendeyên Saziya Karên Civakî, Mudîrê Saziya Karên Civakî, Sosyal Îşler Qurûmû Mudîrî. Yanî yên ku wê saziyê de gerînendeyî yê karên civakî dike, yê sosyalê de ew navê wê saziyê Saziya karên civakî ye. Saziya karên civakî. Gerînendeyê bazara kar. Mektebil emel. Em hemû elimîn be. Mektebil emel. Min ji ber got çendê verê yekî e, tercumaniya min dike swêdî û kurdî divê gerek tu biçî mektebil emel nizanim sedî hefteyê ez bêjim erebî dipeyivir ej dengê xwe nakim

bazara kar yanî hemû tişt tê gotin. Gerînende me got midir e ya jî sazî yanî em dikarin bêjin kerînendeyê bazara kar û bar, gerînendeyê saziya bazara kar û bar, gerînendeyê midirê mektebel emel Mekteb el Amel. Wala. Gerînende çi dişte mamoste? Bi çi zimanî Arbetî ye? Gormedlîkê. Yerê gerînende bi çi zimanî ye ve? Gerînende ê kar digerîne. Kî Ê. kar digerîne? Gerînende. E, Kî Kî kar ye? digerîne? Berpirsiyar digerîne û remjêr dibên e, li saziyakê ê herî serî. Ne besa gava tu diçi sosyalê ya jî dibistanekê. Li wê derê rektoreke yî.

Direktör, direktör dibêjin, manager dibên, direktör dibêjin. Yani ez şef, bi İngilizî derket şef. La answerli. Answerli. Tamam. Gerînende ew e, yê wî karî digerîne. Yani kar gerandin. Em dibêjin ya kar digerîn, dibê tê vî karî bike, vî karî bike, vî karî bike, kî serê spê çat. Yani hemû kar organîzasyon dike, organîzasyonê ew dike, kontrola wê dike, navê wî gerînende ye. Îcar, Her saziya ku me jî yanî di hemû saziya de berpirsyar hene. Ev di wê saziyê de yanî di wê şuebê di wê şaxê de wê şaxê de yî herî bilind e. Gerînendeyên sazî em dikan a vê saziyê jê derxin gerînendeyê bazara kar û bar, mektebel emel. Wezareta Parastinê yanê li vê derê parastin nizam tabi baş kî Swêdî nizam. Me gotibû parêz, parastin, parêzer hemû koka wêş parastinê tê perîs. Kî xwe di parêzi wezareteke ye, bakanlixeke ye. Bakanlixeke ye, navê bakanlixê çi bû ya? Ji bîra kir. Department dibêjin law. Departement. Neyse, wezareteke parastinê heye, wezareta dadmendiyê heye, yanî ya dadê heye, ne wer wezîrê wan heye. Wezîrê wan heye. Ew jî yên wezareta wan e. Yanî serokwezîre key e, serokwezîre key e, ema serokwezîr nagê ji hemû kara. Divê tu wezîrê vî karî, tu wezîrê vî karî, tu wezîrê vî karî yê dadê, yê parastinê, yê civakê, yê perwerdeyê, yê parastinê ya jî yê karûbarê, yê ticaretê bazirganiyê ye. Îcar navê cê ku wezîr lê dimîne navê wê derê jî wezaret e. Wezaret e. Yanî gava em bêjin wezareta perwerdehiyê li ku ye? Yê hemû Swêd, hemû Swêd kar û barê ku perwerdehî berpirsiyarê wî yê herî mezin yê li Swêdê di wê saziyê de, di wê avahiyê de rûdine. Navê wê avahiyê wezaret e. Wezareta parastinê ya bergiriyê, sawinma bakanlixê. Yani wê daire. Min nebîst. Dibe yani wê daire. Daireya, daireya herî mezin ama. Daireya herî mezin. Erê departement. Rast. Spas. Departement. departement. Jar kesayetî heye, kesayetî heye. Mesela ez kesim, ne war. Ez kesim. Ev tiştekî min ê kesane ye. Hesteke me heye. Tiştekî kesane ye û kesayetekî min heye. Yani ez dikanim her kes cudayê kesayeteke wî heye keseyê kesayete ye yanê hişmendiya min hal û tevgera min ev cara dibêjin ya ya kesayeta wî werê ye kesayeta min werê ye yanê ez zû dilê xwe digirim ez zû dilê xwe digirim ya dinê ya yê dinê dilê xwe zû nagire ya jî ez şerker e her tim şer dike ya jî gotina dike her kes li gorî kesayeta xwe tev digere kes kesayetî û kesane kesane em dikane bêjin ev tiştekî kesane ya em dibêjin tiştekî taybet e yanî vaya hew ji min re ye Şûn lê het şûn lê het. Yanî tiştekî kesane ye yanî ne ji bo gelemperî ye ne ji bo malbatê hemû ye ji bo kesekî ye ji bo kesekî bi kesane ye. Mevat bîbû çima hatî vê derê dîsa? Îcar gava gazî kirin em dizanin ne were bawe dibêjin gazî divê gazî bikê. bang bike gazê. Ez bawerim celp erebî ye celp ya jî farisî ye nizanim. Celp xistin. Farisî ye? Erebî. Erebî celp. Bang e. Ne wer mantiqa celbê mantiqa celbê bangî wî dike. Dibê werin celba we hat. Werin. Îcar bi kurdî de gazî ye, bang e, Tamam, celb, her sê yek e. Kî ba mere dike? Min er. Saziyên dewletê pirranî, gava yanê em dibên celbek ji te re hat, yek ji min re bêj celbek ji min re hatiye, cara ewilî tiştê ez ê bifikirim, ji saziyeke dewletê ji min re celb hatiye. Nizanim, ba we belkî ya jî celb derxistin. ya jî gazîkirin yanî hemû dadgehê dadgehê haya min jê tune haya min jê tune dozger doz li me vekiriye dozger doz li me vekiriye û celbek ji min nivîsandiye

Gotî falanca rojê falanca saetê were vê derê. Dosya Paralel se rast me. Çiqas Şirin nabe. dosya. Dosya açmadır ama işte li vê derê tiştekî din ê cuda ye. Li vê derê dosya te hatî erê kirin ba te dike. Ba te dike. Carna heye sûcê te tê nanivîse. Ya jî ewê çi karî bike nanivîse. Saziyên dewletê dikanin mere bi zorê bibe. Yanî celbek gavaş te re were Celbe gava ji te were tu mecbûr î biçi. Tu naveroka wê zanîbe nizanîbe. Tu zanîbe nizanîbe. Anka sibê mektûbek ji min re were bêje kê falanca rojê falanca saetê were li polîs em ê hevdîtinekê bi te re bikin. Ez mecbûr im biçim. ew celb e. Berê celb ji bo eskeriyê jî derdiketin. Yanê gava wextê wan û eskeriyê tê ji wan celpek tê, kaxizek tê. Navê wê ya bangî wan dike dibê were. Îcar gazînam gazîname jî tê gotin, celpname jî tê gotin. Bi cîh anîn, bi cîh anîn bicîhkirin, îcrakirin yanî karek heye karek heye ez pêk tînim ya jî pêk anîne pêk anî mere çi karek yekî teslîmê min kiriye gotî mamoste tu dersa xwe bide ez anha telefonê yekim ez ê bi ew kar bi cîh anî Ne war. Me ew kar bi cî anî. Min îcra wê kir. Îcrakirin dibêje. Yanî îcrakirin ne îcraya ku mere dest hatine ser mala yekê. Mere ew karî dema dike pêk tîne, pêk tîne, uygulama, yapma, kirin. Yanî gava yê karekî bispêr me, divê me ew kar bi cîh anê. Me ew kar kir, me îcra wê kir, ji bo min pêk anê. Ez divê min hat fam kirin. Erê. Li vê derê me wê onaylama gotibû, li vê derê dîsa peyvek dinê heye. Rastandin, erêkirin, Yani kaxizek me gotibû ya li wê der hinekî nê serê me tevlî hebûbû. Ez dibêm erê ev kaxit rast e. Orijînala wê li ba min e, li ba min xebitiye ya jî min ev sertîfîka ev dîploma dayiye. Dibê wê çaxê bi nêwê destnîşan bike. Erê bike. Pejir, pejirandin, pejir dibe bipejirîne, bipejirîne. Erê bikine war em ji yek yekî dibe bipejirîne. Tu dipejirîne, napejirîne. Tu erê dikê, erê nake. Pejirandine ona ye, ona ye. Pejirandin jî erêkirine. Pejirandin jî erê kirin e. Wisa. Onaylama. Mere dibêjî ki erê ez vî karî Bes. Ah. Oy keç. Keçka te ya zaf. Belê keko. Ah, navê çi ye? Navê te çi ye? Narin. Narîn. Narîn. Wow, navê Îşe çima baş xweş e. kes.

pejirî yê qebûlkirî ye. Dibe ki ev pejirî ye, ev ne pejirî ye. Ev hatî qebûlkirin, ev nehatî qebûlkirin. Pejirî. Îcar, li ba me rewa dibêjin. Ez bawer dikim aliyê başûr zêdetir dibêjin. rewa, tiştekî helal e, meşûr, meşrû. Em dibêjin ya meşrû savûnma, xweparastina rewa ya rewa ya meşû, meşrû yanî dibê helal e, helal e. Parastina rewahî meşrû savûnma yanî min xwe parastî ama ev parastin tiştekî ne ne li rêde ye rêde ye lazim e bê kirin û helal e li me parastina rewahî ya jî meşrû sawunma tê gotin rewa meşrû ev jî dibe meşrû sawunma ez bawerim xelas bû yani tiştê me hazir kirî xelas bû. Ka peyvê û gotinê wê hebe û min ji kerema xwe re bivejin ka mêzekê belkî ez ji xwe tiştekî ji we hîn bibim. Kesekî tiştekî bixwaze bipirsin. Ne va spas me tiştekî hazir nekirî bû. Anha dersa pêşiya me tenduristî ye. Erê tendurîst bes e baş be.

Saha, sahat. Sahat tê. Sahat tê, ay. Ha, sahat tê. Baş e. Em ê li ser wê hinekî bixebitin. Hûn ji hinek peyva li cem we çitê gotin hûnê jî li ser bixebitin, hem hinek hişê we biçi ser. Yani ez ê peyva bibînim. Ez ê wek vana anha min çawa nizanim ji kurdî. Çend heb pirtûka min erê, çend heb peyvê hat bîra me, yani pev girêdayê, têkilî hev bû min dê ji bo tenduristiyê jî ez hinek peyva bibînim ama nizanim gelem perî kijan peyvana ji wer lazim e ez wê nizanim tiştekî heval bêjin tu nebe em ê îşev xelas bikin min ji wer youtubê lînka wê Şam, ne şam, bi sejwer bişînim, ê bixwaze dikanim ser wê lînkê hemû vê çikê gohdar bikin dubare. Heba min gî nivîsand. Tamam, ez ê ez ê dîsa bişînim koma WhatsAppê. Vê lînka YouTubeê. Baş e? Saet xweş. Awejî xweş, êvar baş û hemûyan re.